Léif Kolleegen a Kolleeginnen aus de verschiddene Sektiounen a vun déi Lénk, Wunnen ass en Thema, wat eis wichteg ass, scho ganz laang. Mir hunn d'lescht Joer eng Campagne gemaach, Déi hu mer laang viru Gemengewale virbereet, well bei eis dauert et heiansdo laang. Mee ech mengen, d'Resultat huet sech weise gelooss. A wat sech weise léisst, dat ass den Effet dovunner. Well ech woen ze behaapten, datt ouni déi Campagne, ouni virun allem de Contenu vun där Campagne an déi seriö Virschléi, déi mer do gemaach hunn, déi aner Parteien net sou an Zuchzwang gerode wären, obwuel d'Realitéit se scho laang an Zuchzwang bréngt, fir datt d'Thema Logement elo ee vun den Haaptthemen ass fir dëse Wahlkampf an, ech denken, och fir den nächste Wahlkampf. Just d'Fro ass elo, Wéi gëtt et zum Thema? Et gëtt vun engem ronnen Dësch geschwat. Da kënne mer nach eng Kéier diskutéieren. Et gëtt vun Expropriatioun geschwat, vu Leit, déi et schonn hätte kinnte maachen. Dat heescht, mir musse elo emol esou laang diskutéieren, bis all Parteien sech eens sinn op e puer Mesuren, an da kënne mer vläicht eppes maachen. Ech mengen, deen Zuch ass scho laang fort, fir déi Hinhaltetaktik weiderzeféieren. De Minister Hansen ass am Background vum rtl gefrot ginn, ganz kloer vun der Journalistin, Kann d'Regierung dee Problem an de Grëff kréien, ja oder nee? Wéi gewinnt, keng kloer Äntwert, Ma dat ass net esou einfach ze soen, mee mär kënnen do eppes maachen, wou mär eng Handhab hunn. Dat heescht, do wou d'Regierung Propriétaire ass, wou se eppes kënne maachen. An da kucke mer, wéi de Marché ausgesäit, an da gesi mer, dräi Véierels ass an den Hänn vu Privatleit, dovunner net verdeelt, wéi déi oft gemaach gëtt, esou vill Leit, déi en Terrain oder eng Wunneng fir hir Duechter oder hire Bouf kaf hunn an déi nach waarm halen, bis déi dann vun der Uni kommen. Nee, e groussen Deel ass an den Hänn vun e puer Familljen an e puer Promoteuren. An d'Regierung probéiert mat engem Véirel de ganze Marché anscheinend ëmzedréinen. Ma an déi Ekonomiesklass wéilt ech gäre gaange sinn. Firwat brauche mär dann déi Regierung? Da kënne se och d'Mandat also nidderleeën an anerer dat maache loossen. Wëll den Effet, se hu mol selwer net den Usproch, deen se missten hunn, fir dat do ze maachen. De Gilles Hempel vun der AIS, Agence Immobilière Sociale, huet en Donneschden, um 25. Anniversaire vun Ënnerdaach zu Déifferdeng, och eng Initiativ vun de Leit fir e Problem, dee viru 25 Joer net vill méi einfach war, fir vill Leit schonn, elo nach fir manner Leit, also elo nach fir méi Leit net einfach ass, gesot, dass et d'Perversioun vum Wuert Fräiheet ass, wann ee beim Logement vum fräie Marché schwätzt. Vun de Promoteure soll ee sech net erwaarden, dass si en Interesse hunn, dass d'Präisser erofginn. Et ass jo kloer, dass hire Business, si maachen domadder Suen, Ausser et wär e Projet vun der Économie sociale et solidaire. Ech mengen, wann een déi Astellung huet wéi déi vun eiser Regierung, dass ee seet, Mär loossen dräi Véierel als Spillwiss fir déi, déi sech domadder gutt Sue maachen, a mär konzentréieren eis just op deen ee Véierel, da kann dat jo net opgoen. Dat beweist all Logik. Och wa Kommunalpolitiker wéi den Déifferdenger Buergermeeschter léiwer nach an Promoteuren hir Hoffnunge setzen, wéi als Gemeng selwer Verantwortung ze iwwerhuelen. Well dat ass dat, wat zënter 6 Joer an de Gemengen net geschitt. D'Hansen-Mantra vun 1.000 Puzzlestécker, setzt hee selwer net ëm an an de Gemenge setze weder seng Parteikollegen, nach déi, déi an den anere Regierungsparteie sinn, setzen dat ëm. Wëll eis Proposition de loi, fir d'Cautiounen op ee Mount ze limitéieren an datt d'Frais d'agence vun der vum Proprietär bezuelt ginn an net vum Locataire, wëll de Proprietär gétt de Service froe bei d'Agence. Déi Proposition de loi ass trotz positiven Avis'e vun engem Staatsrot, bon, positiv, dat ass einfach politesche Choix, soen si, awer vu ganz positivem Avis vun der Chambre des Salariés, bleift déi Proposition op der laanger Bänk. Dobäi huet awer den nämmlechte Minister gesot, jidderee soll zesummeschaffen. Dat ass net eng Parteisaach, déi een do soll sinn. Mä d'Taktik ass awer déi, souwuel an der Regierung, souwuel a menger Realitéit zu Déifferdeng, mee am Gemengerot, mee zu Esch an zu Suessem war et net anescht, wann eng Motioun kënnt, wou am Fong jiddereen averstanen ass, Da gëtt se awer net gestëmmt, well se kënnt jo vun der Oppositioun, se kënnt vun deenen, déi soss vläit dat ugerechent kréien, dass se Initiativen huelen an d'Méiglechkeete wëllen ausnotzen, déi gi sinn. Dobäi kënnt och bei de Gemengen dobäi, vu wege Puzzlestécker, dass keng Gemeng zum Beispill d'Puzzlestéck benotzt vu selwer kënne sozial Mietwunnenge bauen. Finanziell scheitert et net. Si hunn d'Méiglechkeeten, se kinnten et direkt maachen. Terrainen a Wunnengen, déi an der Gemengenhand sinn oder waren, ginn éischter verkaf, souguer Noutwunnengen, wéi dass se gehale ginn. An agesat ginn, fir zu esou engem Puzzle bäizedroen. Et muss ee sech also froen, Vu wéi engem Puzzle schwätze mer iwwerhaapt? Wat wëll, wat, wéi soll dat Bild ausgesinn, wat bei deem Puzzle do soll erauskommen? Ass d'Zil vun deem Puzzle, dass d'Leit bezuelbare Wunnraum hunn, jiddereen? Oder ass d'Zil vum Puzzle, dass en déi, déi am Moment d'Heft an der Hand hunn, déi dräi Véierel, déi privat, déi vill privat Hänn oder déi wéineg privat Hänn am Fong, déi do d'Méiglechkeeten hunn, dass en déi weider hir Geschäfter kënne maachen, dass d'Banke weider näischt ze fäerten hunn, well wann elo bemol all Joers ëm zéng Prozent, d'Wunnengspräisser giffen erofgoen amplaz ëm fënnef Prozent erop, da giff dat och och do kriddlech ginn. Ass, an da fänke mer déi op, wéi d'Madame Cahen op deem nämmlechen Anniversaire gesot hunn, da kafe mer, fänke mer eben déi op mat vill Begleedung, mat soziale Mesuren, déi et dann net méi packen. Déi Taktik, déi hu mer am Beräich vun den Taxen. Fir d'éischt maache mer d'Leit Oan op Grondbesoinen, an da sollen se op den Office social Hëllefe froe kommen. Ma déi Taktik, mat där si mär net averstane. Mär wëllen, datt en d'Leit sech en autonomt Liewen, en eegestännegt Liewe kënne leeschten, an dat vum Wunne bis an all déi aner Beräicher. Fir de Gilles Hempel nach eng Kéier ze zitéieren, bréicht et a brauch et an der in der Tat revolutionäert Ëmdenken a Mesurë fir d'Wunnengspräisser erëm op en accessiblen Niveau ze bréngen. Mee zum groussen Deel, wann een hei vu Revolutioun schwätzt, da schwätzt een net vu Revolutioun vun de bestehende Verhältnisser, vun de ganze Staat op d'Kopp dréinen, d'Gesetzer ëmänneren. Nee, wëll e ganze groussen Deel vun deene Saachen, déi mer elo, wa mer zum Beispill Verantwortung an enger Gemeng giffen iwwerhuelen, mä kinne se direkt maachen, ouni dass de Gesetzer giffen ëmgeännert ginn. De Pacte Logement gëtt de Gemengen elo scho ganz vill Méiglechkeeten. D'Loyersgesetz gëtt de Locatairë scho Rechter. Se mussen driwwer informéiert ze sinn, se mussen eng Assistance juridique kréien, fir hir Rechter anzefuerderen, a se musse wëssen, wou se déi berühmte Mietskommissioun dann iwwerhaapt Fannen, an déi muss och zesummegestallt sinn an de Gemengen, an zwar esou, wéi d'Gesetz et virgesäit. Dat heescht, d'Méiglechkeete sinn do, och am Beräich vun de Subventiounen. De Stat subventionéiert d'Gemenge wa se eppes maachen. Et, se brauche mol net vill do selwer op den Dësch ze leen. Do, wou d'Revolutioun muss stattfannen, dat ass am Kapp an am Häerz. Voir de Courage beim Courage vun deene Leit, déi am Moment Verantwortung hunn, fir d'Léise vun, dass si sech léise vun hiren Eegeninteressen a vun der Klientelpolitik, déi se am Moment bedreiwen. Do ass d'Revolutioun, déi muss geschéien. A wa mer déi scho mol hikritt hunn, respektiv wa mer et a vill Majoritéite gepackt hunn, da ginn et ganz vill Saachen, déi een och nach kann ännere vu wege gesetzlech, vu wegen ëffentlech Bauträger, déi kënnen och a Gemengen opgebaut ginn. An der Économie sociale et solidaire ginn et schonn Initiativen am Beräich Wunnen, a se kommen ëmmer méi, vue que dass jo anscheinend d'Regierung ee Verantwortenden hien dat iwwerhëlt. Mee d'Gemenge kënnen och do soen, Mär ënnerstëtzen dat, mär initiéieren Acteuren, déi, a mär si selwer en Acteur, dee massiv ufänkt ze bauen an do aktiv ze ginn. Meng Zäit ass ofgelaf, dofir mäi leschte Saz, Et muss een och déi Suen, déi do sinn hei am Land a bei de Gemengen, well mir hu jo och Gemenge wéi d'Stad Lëtzebuerg, déi hu souguer Reserven, dat heescht, do ginn et nach manner Grënn, an och eng ganz Rei aner Gemengen, fir dat net ze maachen, mee souguer déi, wou missten e Prêt ophuelen, kinnten do vill méi aktiv ginn, well et giff sech rechnen. Déi Sue wou do si wéi zum Beispill am Rentefong missten a kinnte grad hei an deem Beräich, wou en zum Himmel jäizende Problem ass, e lokal e Besoin vun eiser Bevëlkerung, dran investéiert ginn amplaz an iergendswelch Aktien. A mir wäerten och an den nächste Wochen do nach méi konkret Propose presentéieren. Wunnen ass e Grondbesoin, e Recht, e vitaalt Recht. Et ass do wou d'Leit Stabilitéit fannen, dass do wou d'Kanner Plaz a Rou solle fanne kënnen fir ze léieren, fir sech ze erhuelen, fir hirer Kreativitéit an hirer Entwécklung Plaz ze ginn. Et ass do wou déi Leit déi schaffen, solle kënnen sech zeréckzéien a kënnen. hiert Liewen opbauen an an enger Stabilitéit sinn, an net do, wou se musse méi wéi en Drëttel vun hirem Loun investéiere fir ënner ganz schwéieren a prekäre Verhältnisser ze liewen, respektiv doduercher forcéiert si fir an d'Ausland ze goen. Ech soen Iech Merci.